Nyadi, ba renggat ke penudi sehari nya, ba renggat ke empat belas, utai bela nemu, Ranggi tu udah rembus ngagai menua sida Bunso Nyumbuh. Lalu iya bisi betemu enggau dua iku bala ari sida Bunso Nyumbuh ke nama ke benama Banyi aaa enggau Jiko. Nyadi maya tudah nitih Banyi seduai Jiko tu tadi. Dia iya nitih seduai ato tadi ngagai sungai kerangan siti nyadi ba sungai kerangan nya jiku seduai banyi tu mai tubang lalu nyelam tama dalam ai tah ranggi tu kena enggau jiku seduai banyi nangi ka maya tudah nyelam agi enu bisi pansa ngeduai dalam ai nya. Da nya, nangi ka laban kitai mensia tu ukai nya nakal seput pema diau dalam ai. Tang bisi pengirau ati ga iya, bisi rawan ati ga tudah ranggi tu tadi. Nangi ka dalam ai nya ba aaa menua sida enggau alai sida bunsu nyumbuh tu diau dah. Ni kitai bela ne nemu mah. Jadi ba renggat ke lima belas tu ditu mah kitai nemu. dalam ai nya atau pun ba darat rumah sida alai inu sida diau tu bala sida muju nyubuh nyadi kira ke enda lama ga ranggi tu dudok dugau-dugau kediri ba nembiang ai kerangan nya sekali tenda mukai-mukai ku deh ai dipeda tebisi alun gelombang besai datai ari ulu ai kerangan nya. Amat tu tekenyit ranggi meda nya. Nyurut kediri tudah tu tudah tuai. Lalu bepaut ba pun kayu ke semak alai iya ke duduk. Nangi ke tudah iya. Pama alun gelumbang tu mangka ni nanyut tudah ranggi tu. Nangi ke iya. Nasib ke sempat iya bepaut sebedau alun gelumbang nya datai. Nyadi. Maya alun gelumbang nya mansa iya, nasib ga alun gelumbang nya enda mangka tudah tuai. Pengudah alun gelumbang nya mansa, dia Tayan jiku seduai banyi. Munyi ko bula as amai te penuh tubang seduai enggau ikan. Nai amai pama sida antu tu te nyelam. Mai Tubang, enda lama aja tapan surut ari ai alu penuh Tubang. Kuatir anggi laban kitai mensia pama nyelam abih pengelama dua minit ngini seminit udah pan surut ari ai laban ulih seput dalam ai. Sida tu bisi setengah jam ah. Ti nitihka cherita bisi setengah jam seduai Jiku seduai Banyi tu nyelam. Sekali sebedau duai tu ayan te datai alun gelumbang. Engka nya kini betanda alai seduai tu udah tembu berikan dalam ai din. Nyelam buka kitai mensia meh ngiga ikan. Tang enda dipeda menchara sida tu ngiga ikan dalam ai ti ditangkap ngena jari ke ditimbak baka ti mensia nimbak ikan nya ka di menyala ikan dalam ai ke ngeruk lubang belah selepak batu ngiga ikan laban langgi tu nadai enggau seduai iya tama dalam ai nyelam deh nya kitai enda nemu ga kitai keni chara tudah ngulih ke ikan. Nyadi udah tembu seduai tu nyelam duduk banyi seduai jiko tu ba kerangan da. Duduk duga dugau. Nu lelak mentu dah laban nu berikan. Kira kena lama jako ke. Bah unggal. Cukup cukup dah pelaba aku. Pulai tua. Dah tinggi mata panas tu. Ku Jeko jako. Nama ga. Lalu mupuk ke seduai pulai jalai. Jeko. Seduai banyi. Lalu enda nemu kediri ma. Tadi tu bisi mata anak mensia menung kila seduai hari. Tadi dah. Leban.

Bisi ga sejam ti ngena jam kitai diatu. Bisi ga sejam. Sida tu bejalai bedarat nusa menua. Dia ranggi tepeda ama manah ga menua sida bunsu nyumbuh tu neh, ku iya. Tang pengelai amat tu nadai meda jelu, nadai dinga bala burung munyi. Dia penyelai iya. Tau sunyi aja menua orang nya. Nadai ke meda bisi orang bukai bepansa enggau sida iya ka semina jiku seduai banyi tu aja meh. Ke hari tadi ke dititih iya tu tadi. Laban jiku seduai banyi tu madah diri empu ka pulai dah. Dia ati ranggi tu berunding engka seduai tu ka pulai tu ka ngagai rumah panjai sida iya alai endur sida diau. Manah aku nitih. Nitih iya meh. Jalai enda sejam ke bunyi ke aku tadi. Kitai ngena jam kitai mensia diatu kemaya hari tu bisi sejam ke datai ari jauh dia renggi meda rampa menua ke bukai. Dipeda iya ba tinting bukit ku deh laban sida tu. di baruh tu. Betinting bukit yang dipeda bisi rumah panjai ku ni. Legi legit rumah panjai laban tiang cukup ya tinggi amat beka meninggi. Nama pun tapang ke tujuh merap alai lubang penama sida Bunsu nyumbuh tadi rembuh enggai kitai mensia dah. Amat tinggi peda ranggi. Apu amat tinggi rumah orang nya. Keni mendiau atas nya ke ranggi berunding. Jadi nitih am ya ngo jiku seluai banyi tu nanjak bukit niki ka enggai ngelawa rumah orang nyin. Laban orang nya sigi ke berantu dah banyi seduai jiku tu. Amat tu Laju urai nya bejalai enda seput-seput. Ranggi tu umbah iya ga penegar iya nitih seduai iya. Belanda urai nya belanda ga ranggi, engkechit urai nya engkechit ga ranggi. Nanya bukit nya dia kitai berunding. Kala kitai mensia bisi engkechit pama menua nanya bukit ti kitai nurun bukit engka ke engkechit deh. Indah kitai nurun bukit ngelansat. Nama ga ke ngkecit pama niki bukit. Nama tu seput-seput dah. Nari kira bisi ah. Setengah jam nanya bukit. Nda tai ga ba atah dia. Nda tai ba. Nama nya depan rumah, depan rumah panjai. Sida antu nyumbuh tu tadi. Peda ama manah rumah panjai nya lah. Rumah panjai kita mensia. Ilmu kita tiang rumah sida nya sigi tu bisi ukir ah. Ukir nak ilmu mah leban nya ukir sida antu nyumah ni kita ilmu tu. Degama orang gi metu dah tiang rumah orang nya lain lah ukir orang tu nah. Aruah ga kitai mensia tu enda tau nentu ulih begulai enggau bala sida antu ku orang agi berunding laban dari segi pengidup jalai pengidup lain deh indah sida makai mensia ngeni kitai tu tau ulih begulai enggau sida deh. Enda leh kitai mensia tu dempa sida iya ku orang agi. Nyadi jiku seduai banyi tu lalu niki ke rumah bisi nama nya jalai nama tangga sida tu tadi nama tu tangga kelia deh tangga nama tangga segala ka kayu balak nya kena niki ke atas. Rumah panjai tu amat ditinggi ditiki nitih merah gi tu ari belakang. Mayuh tudah datai ba ratah din ba tanju ruai sida munsuh nyumbuh. Dia mayuh agi peda bala renggi. Bala sida ke indu bala sida ke nembiak peda bala renggi datai ngambat jiku seduai banyi tu tadi. Bisi Nanya. Bisi siku indu tu tadi nanya. Wat, mayuh nah ikan bulis duai tadi nah. Nya mendu, ah mayuh mah. Kada rejeki sigi tu bisi sehari tu. Ah lu bagi mung kita ikan tu. Kempa kitai serumah malam tu lagi. Lu laban kitai tu ka bisi berandau malam tu lagi enggau tuai. Dia kitai lu makai gempuru mah lagi. Ko Banyi madah sida bala ke indu dia tadi ke nanya seduai tadi dah. Adi, dia ranggi um berunding. Um ama manah agi sida tu. Bisi makai jempuru, bagi kelauk, baka kitai mensia pengidup sida tu. Ku iya. Nyadi aku ranggi berunding. Tadi aku tu bisi ninga mansa pending aku. Sida tu teh bisi berandau malam legi enggau tuai. Nyamai aku tu ngetan diri ditu dulu sebedau aku tu pansut. Engka bisi utai ke dikerandau sida ya ka nyerang kami serumah. Ku sagam ati ranggi. Nyadi ngetan diri metudah ngenti seraya ke malam. Nyadi malam nya munyi ke jaku tu. Dah tembu sida memakai tu, memakai gempuru, mayuh sida. Memakai gempuru bala nembiak, bala ketuai, bala indu, bala kebujang memakai gempuru dia. Datai ku dek pansut. Pai tuai siko. Chukup iya penegap, ku deh. Wih, sapa tu? ku orang di. Meda pai tuai siko. Bisi nangkin ilang. Lalu seraya ke bisi mai nama mai sanggu. Duduk nunga sida beruai deh. Adi angkat tu dah. Kira enda lama tu dah duduk angkat tu dah. lalu ngangau ke bala rakyat nya. Nyadi mega kemalam tu aku mai kita gempuru laban kitai tu bisi penusah agi ngat kita sugi indu ke diupah kitai maya nya dinga rita aku Sugi tu udah mati dipumpung kitai bala sida mensia. Maya tudah ka bedengah. Nyadi ba sagam ati aku sida mensia tu udah kelalu munuh kitai bala entu. Ku orang ja. Tuai. Nya meh ba sagam ati aku pia meh. Ngai nyadi kitai enda bebalas tuai. Laban sida udah munuh kitai. Nah lah jemah peturun kitai ila abis bala bini bala anak bala aki bala ini kitai tu dibunuh sida mensia. Ko Banyi madah ke tuai ne. Nyadi ba sagam ati ranggi apu kada nya nya bunsu nyumbuh ko tuai sida entu nyumbuh tu meh bunsu nyumbuh amat tegap ne ko sekali dia iya meda baru iya ingat. Ke laban jari iya nya keputus dah disimpung ranggi nya, baru iya meda teringat ke iya ke mumpu nyimpung jari bunsu nyumbuh maya ba renggat tru nama renggat ke terubah ke dulu dudi nya dah dulu-dulu sehari nya baru iya ingat nya bunsu nyumbuh tegal udah meda jari apai tuai nya si nadai nadai jari sepiak dah. Ka sigi ija jari iya. Baru iya nemu. Oh nya bunsu nyumbuh baru ku ingat ke ku Ranggi. Pu amat sida tu amat ka nyerang sida tu. Enti pia pama sida udah ngepun ka berandau ngai nyadi aku ka ngentan diri ditu. Manah aku pulai ila. Tang sebedau aku pulai, manah aku ngiga pengelemi sida tu dulu laban sida tu kebal ga bisi pengering ga enggai nyadi kitai mensia tu enda nemu nama pengelemi sida tu. Nyema bisi temu pengelemi sida tu baru temu sapa menang sapa alah, ku Ranggi jaku kediri ba dalam ati. Ari dinga iya nama utai dirandau sida malam nya deh. Nyadi ditetapka punsu nyumbuh bepun hari nya lima hari hari malam nya sida deka nyerang rumah panjai sida ranggi sida mensia tu dah ke udah bedengah enggau sida buchur nyumbuh jadi kira meh lima hari hari start malam nya sida tu ka nyerang dia ranggi lalu berunding meh enti lima hari agi bisi hari ga ka diau ditu alai alai ke ngiga nama pengelemi sida tu. Ku runding agi. Nyadi, leka ka aku nangka tu dulu au. Ila kitai ninga. Sama ninga. Nama pengelemi sida bunsu nyumbuh tu. Bisi pengelemi tau ke nadai. Tusah ke bala antu tu. Mayuh na ke. Pengering sida tu. Ngai nyadi ke kitai mensia tu ngelaban buta pemandang pengelemi sida dah. Bah nyadi deka ke aku nangka tu dulu au, ila kitai sama ninga mah nama pengelemi sida bunsu nyumbuh tu dah. Ha, kita ke meda nya. Anang ndai ngan subscribe. Subscribe nya free, nda ada bayar. Nda ada dibayar orang. Free aja. Subscribe, like, comment and share. Hehehe.